Manem a bisa na Radio Marga, Macera Campo pa motibu cu e bagamunderia di prostitucion ta contra di boluntad di Dios. Corsou no ta Sodoma y Gomora, e traficacion di esclavo sexual, ultrahamentu di hende muhe, ta kontra di Dios su boluntat. Nos ta un pueblo ku ta biba segun boluntat di Dios, manera Beibel ta diktá. Giri Hitler, ta sina bo ta tira e promé piedra, kermen bo mandato deskabeá ku konsekuensia di malesa na venériko, plamando, Si ta boluntat di bo Dios? E abuso seksual kruel patras di bar, den truk di pan i barionan di Kòrsou si ta boluntat di bo Dios? Giri Hitler, Ban serio Sanchu bo bedei mi e asuntu di bo Dios pasobra mi ta mas konfundí ku e prostituta di kampo den misa. Boso tur ta pekador, boso tur mester di salbashon. Mi ta pidi Dios libra boso di tur piká. Giri Hitler, Hasi'mi un gran fabor. Si ta asina bo Dios ta husga, mi no ke nada di haber ku bo Dios. Mi ta basta alterá kaba ku bo ta tuma desishon den gobernashon ku e skusa di bo Dios. Boso tur a hura di sirbi pueblo, no boso Dios. Abo, Giri Hitler, maske bo a tribi di tira piedra, bo ta liber di piká? Prostitushon organisá ku pèrmit a eksistí promé ku desgrasiadamente bo a bira mi mester. Ta di unda bo a sali ku bo ta mas santu ku e San Martin de Pores? Ai, pueblo, konta bai, i o vini aki den mi propia boluntat, paso mi por gana muchu plaka ku mi nunu. Na campo mi clientenan ta muy satisfecho pa ke lo sepan con el aros moro cu mi ta bulto den cama. Foei Giri Hitler, bo ta papia di maltrato y ultrahamentu. Pero abo sa kico ta pasando awor aki riba, mane bo mes ta bisa, nos dushi isla? Kon ta para ku bo Dios su pensamentu di tur e malesa, maltrato i abusu direktamente kousá pa bo mandato di sera kampo? Skucha mi, Giri Hitler. Bo seramentu di kampo no solamente a subi maltrato di muhé, pero mané Mac Quack a bisa, rònt Kòrsou malesa venériko ta plamando manera nunka den historia di Kòrsou. Ta fo'i ki dia bo ta mas santu ku tur otro yu di Kòrsou? Grietler, Bo tin cu saminá bo kompas moral. Bo no por goberná a base di bo Dios. Ningun Dios no ke bo lanta falsu testimonio tampoco. Grietler, Ora cu den e mesun pasashi di Bijbel ei tambe tin skibí cu ora abo fia algu bo no tin mag di cobra interes. Wel, laga nos ban stop cu e fiamento di placa di tur banco pa nan stop di cobra interes. Òf bo Dios su Beibel ta otro for di tur? Kon Flama, bo ta bruha Tèstamènt Nobo ku bieu, lokual bo ta trese dilanti ta konta pa e israelitanan so? Giri Hitler, B'day mi ta ku ken Moises a papia ora ku el a atendé e tópiko di prostitushon ku e pueblo di Israel? Pueblo, skuchá mi bon! Nos problema riba e baranka aki ta hopi mas grandi ku tur otro! Ki ora ku mandatarionan elegí pa nos ta disidí di goberná segun nan interpretashon di nan Dios i nan Beibel, nos a kue awa. Boso sòru pa boso ta bon na altura di kua dios boso polítiko ta afiliá na dje. Promé boso basha bala! Geri Hitler ta un bon ehèmpel di un polítiko ku ta sebu i kambio. Es desir, sedusí bo voto i despues bòltu kambia pa deseyo propio.